Insellmulkom l-aħmar illum.
Mm-hmm. U nilqawkom għal xulter baħbar tajba dil-ġimgħa. X'inhi?
Squid Games f'Ġunju li ġej ser jarġa' jirritorna għal Season 3. Eh, oh, oh, oh, Min jaf kemm jiswihom da. Għajbek ukoll 2.4 miljuni kull episodju, eh? Ħela ta' flus ta' Ħela ta' flus jiġifieri. U għax tista' tieħu l-istess sensazzjoni għasra billi tara Big Brother. Ta' Malta x'għandu x'jaqsam. Eh, mhux l-istess affarijiet fih. Lob, ġirajthom jilagħbu. Ġieli rajthom jilagħbu. Moħrija Moħrija fuq il-partiċipanti? Le, fuqna li konna narawh. Ngħidlek moħrija kbira.
Għara, sinjuri, jek taraw xi ħaġa interessanti, għabdu u għajduna. Waqt Big Brother kif ħatara xi ħaġa interessanti? Big Brother diffiċli, ma fil-ħajja normali jek tara xi ħaġa interessanti, ibad jenna Hawnhekk, għalli aħna ninvestigaw. U għamilna trattat bħala pajis, insomma, mux aħna, xaħna s-saċ. Imma iċċess players Maltin issa jissaw jilabu fil-lig taljan. U aħna esklussivament għanna dokumentata, sinjuri, filmi għajnija, l-ewel loba ċess uffiċjali kontra taljan. Għarawa. Sinjuri nilqawkom għall-ewwel logħba ċesta bejn l-Italja u Malta bħalissa hemm it-tim tal-jam skjarat qed nistennew il-Maltin deħlin fuq iċ-chessboard. Emmu, emmu daħal ir-re jidher li qed jistenna lir-Reġina, r-Reġina hemm ir-Reġina wkoll jihtlu wkoll iż-żewġ isqfijiet. Eh, Castelli, Castelli m'għandniex, eh, sewwa jidher li l-Castelli mhux se joħorġu llum għax wara l-kriżi ta' Fort Chambre ma jridux li eh, nitilfu iktar Castelli. U allura mhux se jieħdu sem is-suldati, is-suldati għaliex għan nerba biss, qed jgħidu li kien hemm xi suldati billi fuq peress li dawk dejn dejja u tillum mhux xogħol. Ma ġara xejn. Iż-żwiemel, iż-żwiemel m'għandniex aqqas, jidher li l-isqof se taqbiżlu Flok iż-żiemel tidher Moira Delia li qed tipprotesta biex ma jintużawx iż-żwiemel u minn hawn naħseb li din il-logħba hija sospiża għalissa. Robert ma jistax jifhem x'inhu jiġri imma żomm f'nofs it-tim tal-Italja jidher li hemm xi spija. Iwa sinjuri, hemm spija. Ħanalqu dan il-kollegament hawn għax ir-Re Malti jidher maħruq m'hawnx.
U nisperaw illi meta ikun hemm Internazzjonali tkun tikkażajr aħjar il-logħba minn għax. Nifhem.
Imma eh, l-istajna minna, l-istajna minna. Mela, sinjuri biex naqbżu fuq xi ħaġa kompletament differenti, oqogħdu attenti għax jista' jkun li jkollkom il-sinkom aħdar. Oh,
vera. Idħlu fuq Facebook, U duru dawra taraw dura tal-sin hemm Le, le, le, le, le, il-sin vera jisir ġi kaħda, ara din is-santa. Jo, dak biex, u kif, u għaliex? Ah, ah, eżatt, eżatt, ma nafx, mija kondizjoni li qed feċ ħafna. U allura aħna għandna tabib li ħani naqdu miegħu biex nifmu eżatt ċinija din il-kondizjoni.
Ah! Dot. Iva, Iva, l-intervista ta' xhuta, ruċe. Ija.
Permetti li ftit għax għandi pazjent, spiċċana l-loppju u ma nistawx irqadu. Eh, ners, prova bdi, eh, prova bdi, ners, Iva. Iva.
Kollu sew. Raqat? Titnamlu ħin ieħor, jo, eh? Le, le, le, le, ħallu ħalħalħelsuwa. Insellmilkom Doktor Sammut, mhux jiena ta, il-pazjent ħa jmut.
Mhux hekk. Dott, xtaqna nistaqsu fuq din il-kondizzjoni li l-sinek jiġi kaħdar. Iva. Tiġri? Iva, iva, iva, eh. iva, tiġri, tiġri. Eh. Mela dik hija taħlita ta' antibiotics, sigaretti u nuqqas ta' ġene fil-ħalqja. Sawa, u.
Għat maġrat li li tajja. Allora jikreja dal-aħdar. Imma gravi bħala. U gravi mhux, mhux pjaċevoli, speċjalment jekk inti mill-Furjana x'inti mhux ħaġa sabiħ li kolok kaħdar u mhux hekk. Ma sabiħ jkun mill-Furjana sabiħ kolok. Imma ħallija, ħallija. Dax wara kemm jitlaq imma. Skole ċuċata.
Wara sitt xhur. Sitt xhur, kaħdar tagħmel, tajjeb. Qed jgħajjat lek il-pazzja qed jgħajjat. Maħriċ jaf, eh? U da f'darba fil tiġrinna, spiċċana l-lopju sa jiġi minn barra xar ieħor, ta' eh, eh. imma għandi dal-pazjent irid b'xi mod imur u raqdu. Imma id-dixi operazzjoni kbira. Le, eh, xej kbir.
Heart transplant, heart transplant. Provajna ntuq daqqa ġura su bil-kanna ma ħadmitx, issa ħan ixalulu 24 hour il-life fit tal-Big Brother jekk ma tmurlu xajnu bih ma nafx jiena. Ejja, nurse, xħallu fuq Big Brother!
U jina marrit ngħid xej, imma jina naħseb jekk taħseb ftit l-ar esperti fuq il-programm tagħna. Eh? Anka fawla.
Ma morċent ġifieri esperti eh, tan-nejk ikollok. Eh, insomma, tistgħux naraw awla għada. Għada, illum kwir, kwir, warajna kwir ikun hemm illum. Ħajja tlub tabib għax mhux nostra tajjeb. Kellu ġieħ, kon ngħidlu. X'u ġieħ għandek?
Chest pain.